mbaka moro migona cha Eh, eh? eh. nyakono aneno Eh. ochopo aora Mano ok sani wadhiye, wadhi sani mondo wang'e ane Eh, adiera wadhiyo ma- mondo inyise koro kik Odwa iwach ni ane mang'i ane mang'isi an ng'eni aluoro koko Sawa. lakini kodwa kelo lweny Eh, to wan- an iye ambe an be, Eh, an be. dhiyo Wadwa nyise koka to- nyicho nyuome ka nyoro to osekelo ng'e mang'eny Yawa kawuono En nwaneno.
ja white ka. Neno ng'ama orwako ogudu marachar.

Ai, nyawanda koro biro kubedo modhier wang'a. Koro akeka mana timo nade. Koro gima watim, wadhi uru mondo wane kiri wach ni mondo kuto. Eh, kasi ni pio. Ok los, ok los, ok los. Kawuono ok los. Ateburu ka luwo uta. Ina ita na wae. Kane uta un ubiro yuda. Awuoni dwa. Ateburu ka luwo uta. Ano ka plastic. Mondo semi aturo koka.

kodi imanye na an ema in koda gi wach to in an osiepe ma osiepa ok weya kawuono koro watieki wuotho atieka kanyakla kanyakla to kik ipani wabiro goyi wabiro wuoyo kode kech nyako ma pod tin koro nyicha konyuomi e gweng'ni Mm. isechako kata two months nyaka ibika One month. one month isechako manyo Kama chuoji watu churi podi isewe sani sa- one month ise- useromi matenda ni kiwuok kuome tidhi bire to mara bang' mare tidonje mar Idonje kama mar chielo nyag- mar Nyag nyagem mano to koro pachu Mano an ok aparo kamano. Aa, ok anya yie En gi wachno. adier ni in gi chuor nyadundo. Ah, to ing'eni koro tek mondo awuo nikech ubiro ji ariyo to uger to Ah, san ko wan Wakia kaka udwa goya, Ok kaka wagoyi, udwa de goya. wasegoyi, de wasegoyi ma muko leke ni ei aora. Koro nyiswa in gi chuore koso ionge chuore, mano e gima wadwa ni wang'e. chuore ne usewuoyogo. Nyoro be mane aneno gi ka gidhawo. ma wawacho ni wadhi wuoyo kodi Wadhawo malich Eh, nikech in. nikech Koro in. wadwaro wach ma Bawo bado Kendo nyisi wawach, nang'o? no bado wawach ni dhiuru ir Nyasaye no utimne gima unyalero. Koro wa- koro bado wadhi wang'e.
Subscribe, subscribe. Owinjo ni chat gi gi- gi owadgi ma bathe, eh, dibedo shida kuom gi ji adi? Ji ariyo, i- kodi bedo- ber bi ber ndi, nyako ma pok oketh kare. Koro rit dak ni kibire gweng' ka wan wakuongo ni kia gima dhi mbele gweng' ni los dak ni nyathi wa los dak ni wedi gi jok ma wuondi ni shemeji shemeji shemeji shemeji orume yo iwinjo kia moto ber shemeji ber namba ionge simu namba ne mar jodalau gi mar chuori gi madha ilo gi fadha ilo jomodong' weri go iwinja e wang'isi ang'isa gima dhi konyi ka dak e tek dalani dak e tek iwinjo Sadak maromo nade? asebudho ka higni adi Ade. tena An asebudho an higni adi Ah, ang'wen matiende okuongonwa to wayude to chuoreno mm. en en kamano koro is upon you to shut him off iwinjo Osetimore kindwa to Eh, onge. kwere Ma kata nubiro wata ka udwa goya gi awo ka wagoyi wan nyiri wate wan nyiri to wan gi chuowa koro at- pod itin

to untie Wantie. aneno ka uber dendu ler Ah, den wacho watemo. ler e gweng'. oo erokamano aba nyasiacha ni ma biro manyo Oh, sawa kare we wadhi dala kama. oo Wanenore shemeji. erokamano an be wadonjo e ora ka alaora matin agenou